Azul fell-awen s umata ay iqbayliyen at iqbayliyen s umata anda ma tellam anda ma tellamt Réponse en douceur S leɛqel kan Attan d jjuj n tgiḍ Juste kan sliɣ-as yiwet tvidyut yiwet yiwen n srid N wetma-t neɣ Samiya Taqbaylit Samiya Taqbaylit Mac i d-ixeddmen sridat, finalman txeddem-d sridat, ur d-skan ara udem-is, juste une réponse gentiment Gummaɣ ad fehmeɣ. D tagi mi qqaren d tasertit ur fhimeɣ ara neɣ werɛad ur ssawḍeɣ ara ɣur-s. D leḥq-is, d leḥq-is, dans son live, dans ses lives neɣ dans son live, elle défendait, elle défendait Hamid Aksir Koukou, Idir Kabil, Hamid Maalem, Nadia Bato, il est de son droit, Euh, mi ur fhimeɣ ara nekkini rien du tout. Après ttdawar kan taqbaylit wihin taqbaylit d taqbaylit akk texman live akked yiwen neɣ ma aqlaɣ anwa winna. Euh, taqbaylit akk iɣis tuklen meɛna akka wihin ilaq ara iɣaḍ-itt lḥal zeɛma imi les gens Imi li Kabbil tkritiki ttkrittikin Ḥamid akked Sirkuku neɣ Iddir Kabbil neɣ Ḥamid Mɛellem neɣ ne iɣḍes lḥal nettat tuɣal c'est une avocate tuɣal avocate avocate nsen d tabugaṭut mais malheureusement tkumas i lehdur wihin win ah madame bɣa kan a mi d-nniɣ gentiment Très gentiment, Iwacu dabur sbeggen-d iman-im d acu-kem? Sbeggen-d iman-im amek telliḍ, est-ce que vous êtes pour l'autodétermination de la Kabylie na kontra? Ur tbaneḍ ara d acu-kem. Ur tbaned ara, je prefere axir les quatre règles que vous défendez i yellan franchement contre l'autodétermination de la Kabylie neɣ qui déteste Ferhat d nutni axir wala kemmini. Tamezwarut kemmini ur tessineḍ ara même pas udmim. Acu lmeɛna-s ur tecnayeḍ ara udmim? Nekkni aql-aɣ nxeddem-d srid-at s wudem-nneɣ, s lkont, mačči s lfukont, Mulud Jabla, J'assume mes réponses à tout le monde, j'ai répondu à pas mal de gens. J'assume, je suis Mulud Jab, d aẓaẓga, wihin, tihin, tihin, bla ma kemmleɣ-d. Kemmini txeddmeḍ-d srid-at? Petite cache derrière ton doigt, deffir, deffir un drapeau kabyle zeɛma, samia taqbaylit am akk wihin, après tu défendis, après tettdifundyeḍ, tesseḥbibireḍ afigad, afigad i d-yekkaten i Ferḥat, i ireggmen Ferḥat, afigad qui sont contre l'autodétermination, ggummaɣ ad fehmeɣ akkin.

Melmi i d melmi dɣa acu i ttaddan akk d taqbaylit i ɣ-yesduklen tt-id, melmi, melmi, melmi? Almi d asmi i d-yewweḍ umusa-agi n lmakjam akk, zik ur ttaddan ara akk lecɣal-agi akk. Zik ulac akk, zik leqbayel ils défendent pas taqbaylit-nsen. Taban kan tamajeɣt di lakul, tamajeɣt di lakul, tamajeɣt di lakul, aɣ ṣuḥuben les partis politiques, ṣuḥuben aɣ le combat continue, le combat continue, le combat ur yettḥemmum continue. Anda yella le combat yagi? Deg wasmi i d-yennulfa umusulman, abat kum tuɣaleḍ win ay ihedder am id yesqenɛikem-id tanmirt-is ihedder am id kemmini baqi tettekkeḍ-as-id akk s deffir, kum acu tenniḍ-as a yak Meɛtub qui est le rebelle?

Am netta am Meɛtub. D sin-agi kan i nesɛa d les Rebelles, les vrais Rebelles, tu le veuilles ou non, et c'est une vérité. Awal ar wawal akken ma llan ttadren ddmaɛu, teskembrem akk i Meɛtub. Ferḥat d Ferḥat, d abrid n Meɛtub i yeṭṭef. À ceux qui disent Meɛtub il est, il est, il est pour l'Algérie, il est pour l'Algérie, belli c'est un nationaliste.

Ferḥat d abrid Meɛtub i yetbeɛ, d abrid Meɛtub i d Meɛtub d Meɛtub i d-yejbden deg Ferḥat, il a été ri de l'idée de Meɛtub concernant l'indépendance de la Kabylie amussu-agi n Lmakia, ih d acu, d Meɛtub i t-id-yennan d amezwaru, Meɛtub il était grand nationaliste après yeqleb lvista, il a tourné la veste, il a tourné la veste envers cette Algérie. Iqleb lbic kan a Ali, iwala tiwwura akk ɣelqent, tiwwura akk ɣelqent, une vraie Algérie démocrate, amaziɣ civilisé, ẓran akkin, une Algérie laïque, ainsi de suite. Après iqleb ses dernières chansons avant qu'il meure. Neɣ ad tnekrem tura kullec a madame-na. Ih, neɣ ad tnekrem, ddwa-s ad necreg tamurt, yaw kan ad tenfṣel, ma neǧǧa-tt akka treggel, s ddeɣleɣ d rejmu akal. Oui pour une République kabyle. I ferḥat d abrid n Meɛtub i yetbeɛ, d aleqqem i yeleqqem ayen i d-yeǧǧa Meɛtub, ileqqem-it, yewwet azrem s aqerruy, si fini, neɛya lizistwar yettaddan akk lizistwar, wih, la kar kerheɣ akk annect akk, ečč kan, la réalité de l'assassinat a Ɛebban Remḍan, la réalité de l'assassinat, d ayen neẓra kullec, on sait tout, passons à la vitesse supérieure, sauvons-nous de cet Algérien, madame,

C'est grave! Skembren akk i Meɛtub, skembren akk i Meɛtub, i wernu i Purton Ferḥat d abrid Meɛtub i yetba meɛna no Meɛza wala Uṭarat, taɣennant xaṭi imi d Ferḥat no Yak Meɛtub le rebelle, yak Meɛtub le rebelle, a Ferḥat c'est un grand rebelle aussi, tura a s-nsemmi un rebelle, tura a s-nsemmi un deuxième rebelle. Mačči ḥamad asmi yemmut a leqbayel arrêtant am asmi yemmut am badrebal non non non il a besoin de sa rébellion tura tura akka gar as semmi mrebel i ferḥat et c'est une vérité ara imi teniḍ a madame ne te cache pas derrière ton doigt akken ad steɛrfeɣ s yiwen mi ara yili mi ara d-ixdem srid ad yili akken yella wa d-yessken udem-is Iwacu d-teskanayeḍ ar udem-im s wa disant s semḥ-iyi, tu peux pas te comparer tra ar ugawa, agawa, agawa par exemple ur d-yeskan ara i udem-is, dagi fkiɣ-as lḥeq parce que yessefham-d, il critique de l'islam, yessefham-d, c'est normal ur d-yeskan ara i udem-is parce que il ya peut-être, mačči kan peut-être, llan, il ya des musulmans integristes, Ya d imiziman n tegrest zemren a t-nɣen, mi kemmini i wacu? I wacu? Ih, sken-d udem-im, nekkini hder-d normal, ili-kem akken telliḍ, ili-kem akken telliḍ, non, non, tu choisis, soit tu es contre l'indépendance de la Kabylie, soit pour, c'est pas la peine zeɛma ad tesbaneyeḍ iman-im d taqbaylit akk ɣer yesduklen, d wayen akk, ad neẓer d taqbaylit ɣer d-yesduklen, ili-kem kan akken telliḍ. Iban ara ubrid tewwiḍ a madam. Txeddmeḍ tesrideḍ zeɛma drapo drapo kabilakagi wihin wihin mbeɛd tu défendis ce qui ce qui ce qui insulte Ferhat ce qui critique Ferhat ce qui sont contre tuɣaleḍ-asen d l'avocat.

D acu ad tesḥejbeḍ tura deux mille vingt ad ad tesḥejbeḍ udem-im? D tisli d tislatin kan zik i k-iḥeǧben mi ara tent-id-xeḍben lmumu-nni uqbel ad teddu ad teḥjeb iman-is. I wacu ara tḥejbeḍ iman-im? Ad tḥejbeḍ udem-im.

Yaha kan asmi ara mmten akk wigi n terma kulli rebban, ad yemmet watma n Gilad stan rebban, ad yemmet Ferḥa tatterm stan stan gro rebban, ad yemmet Doctor Saɛd tatterm stan gro rebban, ad yemmet Uqran kif kif akka i iga awa ah mačči d ayen d nekni ur d non Ferḥa ssi tan rebban tura akka-k